Hello, I wan welcome una to another edition of Law in Pidgin. My name na still Hope Azinuchi Azeru Oziri. Last week we talk about uh, tenancy, landlord and tenant matter. Today we go still dey talk about landlord and tenant. You know say anything wey concern landlord and tenant is a bit of tori people well well. Even me as I dey as a village sweet me. Today we go talk about the duty of a landlord and the duty of a ten ant. In other words, dis duty now we still dey talk about na the responsibility of ten ant and landlord we go chook mouth put today. Make we start with di responsibilities or duties of a landlord. Di number one duty of a landlord to im ten ant be sey na di one wey we dey call quiet or peaceful enjoyment of di property or premises. Wetin dis one mean be sey landlord suppose assure ten ant sey as you dey pack enter dis my house Nobody go disturb you. Nothing go disturb you for the house. You go live for the house peacefully. Na the duty wey landlord owe tenant be that. No be the one wey I dey hear say some um landlord dem um go go dey go just dey small thing, e go knock for your um tenant, e give me pepper, do this one, do this one, e no do that one, e no do this one, dey disturb the tenant unnecessarily. E dey very very wrong. it is wrong it is a civil wrong e dey wrong no do am make your ten ant get peace make your ten ant dey enjoy the property wey the property wey him don pay you money for another duty of landlord na to put um the property or the house in a situation wey be sey e go dey okay for human being to live inside you know sey e get some land some houses wey be sey if you see the house self even rat no go gree live for dere no be so house suppose be as a landlord na your duty to put your house in order to make sure sey human being go fit live for the house and if human being dey live for the house the life of that human being no go dey threatened

Anoda duty wey um landlord owe ten ant be sey duty of not to derogate from di grant. Wetin dis one mean be sey if you rent house give somebody for a particular purpose sey dis house you go use am do you go live inside or you go use am do business, landlord no get any right to come tell di ten ant sey dis house wey e been sey wey I give you to use sell sugar, you no go use am sell sugar again, you go use am sell maggi. you understand landlord no get right to do dat one. Anoda duty of a landlord na to pay government or ground rent or any money wey government say make owner of property dey pay landlord no suppose put am for ten ant head na di duty of dat landlord to pay dat particular money dat ground rent if government say make everybody wey dey wey get house dey pay to di state government or local government five five thousand every year or every month na landlord duty to pay that money no be duty of ten ant then make we enter duty of um ten ant to the landlord or to the ten ancy agreement or ten ancy contract you know say as landlord owe ten ant duty na so ten ant too owe landlord duty na so e dey be one of the duty of a landlord for tenancy matter na to pay rent. In fact, na your number one duty na your number one duty be that. Na your ogbonge duty be that wey be say if you no pay am, kasala go burst. Na im be the duty of a tenant to pay rent. Na your number one duty as a tenant pay your rent. Another duty of a ten ant na to make sure sey im no commit wetin dem dey call waste. In other words, wetin dis one dey talk be sey, as a ten ant, no destroy the house wey you dey live inside. No waste the property, no do the property anyhow because sey no be your property. If you do dat one, you don dey comot you don dey comot from wetin you suppose do according to law. Another duty of a ten ant na to make sure sey you no sublet house without the consent or the knowledge of the landlord no do am. So many ten ant sabi do dis thing. And if you be pesin wey dey find house, a ten ant say e wan rent house give you, e no consult the landlord, landlord no know, no rent such house. If you do am, you go enter problem. One of the duties of the ten ant na to make sure sey e no sublet dat house without the consent of the landlord. No do am. E dey against the law. Another duty of um di ten ant na to make sure say you keep your surroundings clean na your duty as a ten ant no be your landlord go leave where him dey stay or even though di landlord dey stay for di same compound with you no be di landlord go come dey clean di compound wey you dey stay no be so anoda duty of ten ant na to make sure say you dey pay your bills your rate dem all dis electricity no be landlord go pay electricity bill, the one wey dem alias NEPA bill for you. No be landlord go pay security money for you. No be landlord all those small small money wey dem dey pay for street, dem dey pay for compound road, no be landlord go pay am for you. Na your duty to pay those money. Another duty of ten ant wey most ten ant dem no know na If something spoil for inside the house wey you dey stay, inside the house wey you dey stay, na your duty to repair dat thing. For example, your sink spoil, you no go call your landlord to come repair your sink for you because when you take dat when you take dat house, the sink been dey work. Na you dey use am, you spoil am or im spoil on im on im own. Na your duty to repair. All those inside things, all those things wey dey spoil inside house, na your duty to repair those things. Another duty wey you get as a ten ant na not be sey make you no use the house wey dem rent give you for illegal activities. Wetin dis one mean be sey person rent house give you, carry am dey do yahoo. Person rent house give you, carry am dey harbor criminals. You carry am dey sell ern all dos ern things dem wey dey make people dey misbehave. You begin dey sell am. Or you carry am dey sell ern AK. No do am. E dey against the law. No do am. no do am if dem give you house for a particular purpose use that house for wetin make dem give you the house thank you